nyaya yako bva pezvakatanga zvakatanga sei apa munhu akakaona akandiisira message right andiisira message akatanga kuti mainini wee pano right eh, nandina angu rekuenda bamusi wacho asi azvinombuti akanotanga kare bakobva ndazoti bamuna yako bva azoita zvekuwe panapa awe panapa wabamuna yako bva tangotitandadza kutandadza kobva tangotondibata bata wabamuna yako atongondibata paya imba takabva tatosvika kobva tobva ndatorara nawo pamba panapa aiwa ipi taure chokwadi zvaiitikaatina kurare pano hatinoti handirorara nawo pano hapana kwandinomborara nawo ben kumba kwawo iwo ndo waitaenda zve ndopatakabva ndakabva taenda tese zve kubve panapa kabva handi usiku vamasikati right pavameenda mise eh kwamadii kwabva andibata muine protect here kati bamakaaka zvakadaro anga ine protect tatisina zvakudaro muna protect yenyaya zvai kwabva zvadini kwabva tatora Ah, ndakangoita nawo kairi basi baba prezi kairi basi atotopozvitanga kare tatozvitanga muna takutopinda muna mei ndobva katanga kuti zvakuti amusi kona imani vagarisa munhu mukadzi afani kugara rakadaro asina ba navo preba muna yako vatotanga kutoni vatododaiso munhu mukurume baba prezi simba racho ndingacharonepre kuda kuavhika vhika ba muna yako tanga kutondibata kava ndodaiso ndikati ah, inini muzonyasombongura ta ini handina chendikuita ba prezi baba muna ina ah, ina ndinganyembo ndimba chiitinyi haa baba ndakakati hazvina namasi vachitotsvake zvekuti diti

anga atori naro mazizwa ini tatonti condom rent anditori naro koma ndoti asaka imi munoreveveapati muna kuti tiite zvakadaro asi nima azviti vakune chihwere chimene nditore condom mu ndandabatwa vapwe zvekuti hapana paakafuna kuzi kundibata zvekuti ndanda kutonatsowa kutozwa kudini kutozwawo kuda mazikori vapwese ndopaakabva atondibata kobva atatodini kobva tatorora tese nabamunaya Mhm. Ka- ka- Kangani? takangorara katuu basi ndobva ndabva ndachitoti kuti tinoba muyeni handichadi Eh, akungosenda meseji avo madini dia vadini wazodini inoti anyina zvotanga ndakungapinda wazoti ndinhuno ndakadini wandakangoonini handichadi nani nangozoba pesi kairi basi kana kuabvunza kudai kairi basi kandakanyengana nawo kairi kudai Alright, inini ndakuchiri kupinda ndichidai. Eh. Iwewe une plan ipi yekugara pabamuna apo neku- neku- nekuenda kumba kwako?

mukadzi wekwachiminya kuri kuharare kuharare endai wani wanamba two kuchouya kwamachongwe eh. anoti mai masaiti ehe mukadzi wani ndi mai masaiti mukadzi maweko masaiti eh. right namba three kuchouya pamachongwe eh.

ndi 2020 2020 muchodarika number 8 ke number 8 ke uchipinge eh, anani watobva uno nezvi zvuno eh ah, ah. eh muhora ta wa mushore mushore kumashure alright mushore chinyangana nekuchipinge maya taria mai atalia eh.
orit ari mukadzi wekwana chikuya ari mukadzi wekwa chikuya eh. orit enda mberi enda mberi
mama ebrighton mai brighton ngara eh, kuchipinge eh.
anozi anyani anyasibindi orit enda mberi anoita kwana anoita kwana ten number ten yacho ndeya pamachongwe eh. pamachongwe eh. asi unombotembeyi chianani anani wacho pamachongwe eh. ndozanani my areas my areas anyani chimonya chimonya anhu weshe awawo akabva kumhatso kwawo ngari achiri pamusha ngari nasi siri kumusha nasi siri kumusha toti utubvira achiri kumusha tende kwatora anofanira kuuya panapa arambane nearume awo oatora aroora waswa amwene acho akanga akashakirwa amwene acho akanga akashakirwa